Kahlekahle i yini xi endlaka munhu a kanakana leswaku yena i direct contact ya Xikwembu? Munhu i direct contact ya Xikwembu munhu i xivumbiwa lexi Xikwembu xi nga xi endla ku loko ni lava ku move-a emisaveni ni ri tilweni ni fanele ni tirhisa munhu. Why hi ri na ku kanakana hi ndlela leyi why hi ri na ku kanakana ka tinyiko leti Xikwembu xi va ka xi hi nyike tona mhaka leyi yi famba yi va xiphiqo lexi kulukumba calling ya xanisekisa munhu calling ya n'wi hluphekisa munhu calling ya endla leswaku munhu a hetelela a lahlekeriwa hi swilo hinkwaswo leswi a nga na swona. hikokwalaho ka ku va ni a nga la ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini evuton'wini bya yena receive that call leyi Xikwembu xi ku vitanaka ka yona mi kanakanisa hi yini loko Xikwembu xi vulavula na n'wina i yini lexi u u u u u ku sukela bibeleni i vangaki lava nga twa rito ra Xikwembu ri ta hi le tilweni ri vulavula na vona. Loko u hlayela Bibele hinkwayo yi ze yi ya fika makumu a va fiki na le ka fayifi mara vanhu lava nga ku va nga va kona eBibele-ni va tele ngopfu munhu un'wana na un'wanyana i vitaniwa hi ndlela yakwe eka pulatifomo ya yena hi ndlela leyi Xikwembu xi nga n'wi endlisa xiswona i twa Xikwembu hi ndlela yakwe Xikwembu xi vulavula na vanhu siku rin'wana na rin'wanyana but problem i vanhu. a va lava ku xi twa Xikwembu. Xikwembu xi vulavula na wehe hi switwi, Xikwembu xa vulavula na wehe hi ti-sign, Xikwembu xa vulavula na wehe hi vanhu, Xikwembu xa vulavula na wehe hi swiharhi, xi vulavula na wehe Xikwembu hi nature swilo leswi nga around you. Until you understand ku wena you are at a direct contact to God, you will understand ku. u fanele u sungula ku yima u xi vutisa Xikwembu ku he Xikwembu kahlekahle mehe u ni lava ku ni va kwini mi kanakanela yini loko vanhu va ku Xikwembu xi ri hi ku ya hi wehe Xikwembu a xi fanele xi vulavula njhani na munhu a xi fanele xi chika xi xi ta hi le tilweni xi fika xi vulavula Xikwembu xi tirhisa xin'wana na xin'wanyana lexi nga kona emisaveni because each and everything that you see hi matihlo ya wena. Xikwembu xi nga xi tirhisa because xin'wana na xin'wana lexi u xi vonaka a xo sungula xi ri kona xi te hikokwalaho ka vutlhari bya Xikwembu ku na vanhu lava Xikwembu xi nga va endla xi va nyika vutlhari munhu a vilela a ku a tiva ku ni karhele ku va ni ni famba hi milenge ingaku ni ngo endla xa ku ni ngo kuma xa ku famba. loko va ku imagination is the preview to life coming to life's coming attraction a va vula swa ku mihleketo loko u ri karhi u ehleketa xin'wana na xin'wana lexi nga tshama u xi ehleketa xi possible ku nga xi tisa ka manifestation xi vonakala lexi kotaka ku xi access hi miehleketo ya wena it's possible ku nga xi fikelela. problem hina vanhu hi tsongohale ngopfu to the point liya ya ku vona nga ku a ya ha ri na value a ya ha ri na nchumu ene hi pfumala hi pfumala na matimba but let me tell you ku that is the lies of the enemy i mavunwa ya sathana a nga endla ku vanhu va nga swi twisisi ku vona va khome position mani loko swi ta ka xikwembu wena u na matimba hinkwawo ya ku cinca xiyimo you have all it takes ku va u hanya vutomi lebyi u byi lavaka physically and spiritually problem a wu kholwi mi kanakanela yini loko vanhu va vulavula va ku xikwembu xi ri hi ku Xikwembu a xi nge vulavuli na wena ku fana na loko xi vulavule na mina xi nga vulavula na mina ku fana na loko xi vulavula na wena loko xi vulavula na un'wana hi ndlela ya yena twisisa ku hi ndlela leyi a nga vitaniwa hi yona remember ku mina na wena loko hi twa hi tindleve leti ku na lava twaka hi tindleve ta moya ku na lava vonaka hi matihlo ya moya ku na lava Xikwembu xi vulavulaka na vona hi le milorhweni ku na lava xi vulavulaka na vona hi ti-conscience. Xikwembu a xi vulavuli na hina ku fana ni tele ku ta ku byela ku leswi Xikwembu xi nga ku endlisa swona u best u nga pfuki u lava ku fana na Sithole u nga pfuki u lava ku fana na munhu un'wanyana the moment u sungula ku lava ku hanya vutomi bya Sithole what about your own life what about the calling that God has given to you what about the gifts leti Xikwembu xi nga ku nyika tona the moment u sungula ku lava ku fana na munhu un'wanyana it means you don't trust what god has invested in you leswi xikwembu xi nga swi veka ka wena hi leswi u fanelaka at the end of the day before you die you must live u swi hanya leswi xikwembu xi nga swi veka ka wena it's good to have role models but your role models must open up greater dimensions for you to understand and to see

you have authority problem i information leyi u yi kumaka siku rin'wana na rin'wanyana you know there is this saying yi ngo show me your friends i will tell you your future vanghani lava hi nga na vona we are different when it comes to reasoning our capacity of reasoning are way too different leswi u swi dyaka masiku hinkwawo kumbe u swi twaka masiku hinkwawo swi endla impact evuton'wini bya wena it's either be a positive impact or a negative impact so it's up to you to rate your own understanding your own reasoning capacity check your wisdom test how you think test how you descend test how far you go with your imagination especially when you are alone that's when you will discover your level if doing eminkarhini ya ku tala we we stand yima nkarhi wa ku leha endhawini yin'we na vanhu lava hi nga fanelangiki hi yima na vona hi tsutsuma na vanhu endhawini va ku a hi fanelanga hi tsutsuma na vona but for the sake ya ku va ni hi ku i vanghani va hina hi kule na voho hi spende yini swin'we hi ve swin'we for malembe yo karhi karhi ha fowunelana hi endla swilo leswi hinkwaswo that does not give you a authority ku va ni u ya u ya tshama na yena you know nkarhi na ku tala hi ti pfalela i ti-cage-ni na vanhu lava va kalaka va nga yi elevateki you know loko u fika ndhawini u swi vona swa ku a wa ha kuli you don't qualify to be at that place loko u swi vona swa ku a wa ha kuli lemi a wu ri ni vulavula sayitini ra ngopfu u fana loko u ri a church goer or u ri muzalwana u tshamile endzeni ka bandlha and bandlha leri ri ku teke from the ground ri ku teka ri ku veka to a certain level where by u dyondzile laha u nga dyondza koho u swi twisisa and then u fika ka level ya ku you know what I'm not learning anything anymore but laha ri nga ku teka koho bandlha rero ra ku veka laha ri nga ku veka kona. then you are the best and xikwembu xi revealer more than what you've been eating more than what you've been gathering and leswi xi ku revealelaka swona la u nga koho a wa ha kuli so you need spiritual people that are way higher than where you are so that you can keep on going up and up and up this is what is happening loko u ri na vanghani va ka va nga ri na ti-vision u ri na vanghani va ka va nga ri na ti-goals u ri na vanghani va ka vanhu va nga ri na ti-ambition evuton'wini when you loko u tshama na vona whatever they talk about you will be forced to digest what they say you will be forced ku va u worka around what they say you don't have time to crack the codes and go beyond trying to find who you are, trying to find what actually you need to do in life. You don't find time to evaluate yourself and u tikuma ku u le ka level yini ya koho because vanhu lava u nga na vo it's either va vula tshamela ku vulavula hi swilo swa ku a swi le ka layini ya wena swi le ka layini ya wena according to voho because their reasoning capacity is still at the lower level remember there will be time laha u nga ta boheka ku vanhu u move from away from people vanhu lava nga kula na vona away from vanhu lava u va vitaka ku i vanghani away from family then u ya u ya sungula vutomi byin'wana laha u nga ta boheka ku va ni manjheni u dyondza the hard way sometimes sometimes u kuma ku a wu na xaka a wu na nchumu but that is the place where you must be so that god can teach you new things life itself can teach you new things

I come to you now ni tela ku ta ku byela ku vana va wena va nga xaniseki loko u nga ha ri kona even if you die without any money left in the bank but your reasoning capacity and the mindset that you shall inject to them must be a ku vi ndzhaka a ku vi ndzhaka eka vona a ku vi an empire ka vona va swi tiva swa ku our father a nga zanga a va na leswi na leswi na leswi na leswi but upstairs we have learned something which is going to help us to cultivate more in life which is going to help us to be elevated in life we shall never worry so what you are teaching your children now

swilo swa wena hinkwaswo u ta swi vona swi ambala ku lulama swi lulama njhe hosi a yi ku endle kahle hosi a yi ku endle kahle a wu lontsongo loko bibele yi ku na wena Nazareta a wu lontsongo kasi swa huma leswinene eNazareta na a ku vulavuriwa hi wena. u nga ta humelela ka ndhawu yaleyo va ku a hi nga swi hleketanga ku na yena swi nga n'wi endlekela a hi nga swi hleketanga ku na yena a nga dirayivha a fana na van'wana a hi nga swi hleketanga ku na yena a nga wu kuma ntirho but believe me if you don't trust in yourself a nga kona loyi a nga ta ta ta ku tshemba titshembi wena n'wini ku u ta build-a confidence na le ka van'wanyana. loko u titshemba we n'wini u endlela swa ku na munhu loyi a nga le kusuhani na wena a vona swi fanerile ku a ku teka a ku place ka ndhawu leyi u nga ta va na responsibility if you don't take responsibility upon yourself there's no one who shall come from a distance and place you in a place of responsibility if you are not responsible yourself loko u nga titshembi we n'wini i mani a nga ta ku tshemba. hi ku loko u nga ti tshembi wena n'wini swi ta hambi hi mehe swi nga ni tikela ku ni ku teka ni ku veka endhawini leyi u faneleke u u u u rhwala responsibility because wena self a wu ti tshembi start living the life of trusting God about yourself ti tshembi loko u heta ku ti tshemba u tshemba Xikwembu hi wena n'wini hi marito man'wana wena n'wini u ti commit-a ka Xikwembu Xikwembu I commit myself to you towards everything loko ku hleketeni ka mehe ni tshembe wena Xikwembu. your wisdom. Eku vulavuleni ka mehe ni tshembe wehe Xikwembu, utterance. That's me for now. That's me for now. You are divine. Wena na Xikwembu mi le ka